Dyma fart cyntaf Caerfyrddin yn y flwyddyn newydd. Mae yna rhyw 300 o ffermwyr yma ac mae yna dipyn o drafod gyda nhw i wneud. Dwi'n meddwl bydd hi'n flwyddyn eitha oce okay ar ffermwyr achos um, ni'n gwneud prinder yn popeth. Y prinder ar y da, yn y da tew, ar y cig, a defaid, a mae enwedig ar y da godro, mae prinder yn y filed i gael. So, dwi'n meddwl bydd y prisiau eitha da yn y, yn y pob sector yn y ffarmo. Um, yr unig beth licen i weld yn wella yn y pris, uh, pris a llath, mae'n gwybod. Um, mae prinder i gael yn y llath, maen nhw moyn y llath, so pam sy'n nhw'n talu pris teg i'r ffermwyr, yn dda? Petai chi'n gyfrifol am amaeth yng Nghymru, beth fyddech chi'n neud? Wel, yn sicr, mae se uh, yn neud yn siŵr bod digon o gymorth i gael ei Cael y cenhedlaeth ifainc i ddechrau ffermio, fi'n gwybod bod tipyn miwn nawr gyda'r Yes scheme a bydde'n helpu, ond fi'n credu bod eisiau gwneud mwy at yr ochr ni fi'n credu, i cael fwy o help at y pobl ifainc. Mae'r pethau yn gwella gymaint bach yn dweud. Ond yn gwella digon cloi i gadw bobl ifainc fewn i'n ffarmwr yn dweud. Na fi sy'n gwneud fwyaf. Bydd y mab yn cymryd drosto nawr mewn dwy flynedd gobeithio. A gweithio bydd dyfodol da fe yn fe. Fel ffarmwr sydd yn ffarmo reit lan ar y tope, um, a'r un peth dwi yn pryderu'n fawr am nawr yw bod ni'n colli tir fynydd, a chybod oedd hwnna'n help mawr i ni oedd yn trio ffarmo yn y mannau mwyaf anodd yn y wlad yma, a mae'n edrych felly bod ni'n mynd i golli hwnna, a byddwn ni ar yr un lefel a pobl lawr wlad sydd yn gallu cynnyrchu pedwar tunnell o, o cereals ar, ar acar. Newn ni byth hwnna yn y mynyddoedd. Chymod, sy'n gobeith hynny. So dwi'n credu bod rhaid na fod rhyw fath o incentive nawr i wneud be mae'r byd mae eisiau wneud mwyaf, a hynny di cynhyrchu bwyd. Bydden ni'n meddwl bydd e'n mynd i fod yn eitha da. Sa'n gwybod y bydd e'n cystal y flwyddyn diwetha, er, er, wedi gyda tred gwartheg, beef a defed. Fi'n meddwl bydd y befed yn eitha da yn y spring, ond gan i weld sy'n bydd y flwyddyn yn mynd. Llath, mae'n dechrau codi, ond mae eisiau fe godi tyn fach to, bydden ni'n meddwl, yn unan. A rhagolygon, dyn ni'n meddwl bod e'n mynd i fod yn eitha da am y flwyddyn. Problem mwyaf sy'n ni heddi yw'r starlings yma sy'n hedfan mewn amser brecwast bob bore a mynd mewn i'r shed y gwartheg a bita i bwyd nhw, mynd mewn i shed y lloi a maen nhw'n protected species yr adar yma, so sy'n hawdd yn ei wneud i'n byd. So licen ni Sir Owen o'r Llywodraeth yn dod mas i'r ffarm i weld Er, er mes mae'r adar ma'n neud, a dim mwy na ni, uh, spreado'r disease o un lle i'r llall. A mae mas o control ni, ni'n ffili wneud yn byd i, i, um, i rwystro rai ni ddod. Mae digon aws pobl i wedi cael shed lan a pethau, ond mae rai cael Ventilation awyr iach i dod mewn i'r siedau. So beth i ni fod yn gwneud? Un pwnc yn sicr sy'n ar flaen meddyliau pawb yn yr ardal yma yw'r broblem o diciau mewn gwartheg. Heddi ni ym marchnad gwartheg godro ac un o'r testunau pwysicaf yma heddi yw'r diciau. Beth yw'r diweddara ynglyn â hwnnw? Wel, mae'r broblem dicau yn poeni ni fawr iawn. Y ffaith bod yna ddiffyg pendantrwydd oddi wrth y Llywodraeth, dim un uh, tystiolaeth yn dod allan uh, a unrhyw ffordd neu'r llall ac uh, unrhyw symudiad mlaen a difa moch deiar neu peidio. Ac uh, i ni'n gweld nawr Lloegr felly yn symud mlaen mwy na beth yw Cymru. Um, Mae'r tystiolaeth yn wylo'r gweinidog, ond dyw e ddim yn neud dim byd am ni. Felly beth yw'r rheswm dros hynny? Os mae'r adroddiad gyda'r gweinidog, pam gen ni'n cael gwybod mwy amdano fe? Wel, mae hwnna'n gwestiwn diddorol a bydde'n hynny o grymu falle bod e'n ofan uh, upseto'r cart gyda rhywun uh, achos falle bod yr, yr dystiolaeth yn ffafrio mynd mlaen a di fam o'ch dear. Ond fel undebau, a ddylech chi fod yn rhoi fwy o bwysau ar y Gweinidog i wneud rhywbeth ynglyn â fe? Wel, dyn ni yn rhoi pwysau, a, pwysau ofnadw arno fe, ond mae yna ma ddiffyg pendantrwydd yn bendant oddi wrth y Llywodraeth i symud mlaen. Dwi'n disgwyl i, i Gymru, i Llywodraeth Caerdydd i, i ddilyn beth sydd wedi digwydd yn, yn Lloegr. A maen nhw wedi dewis i fynd lawr uh, uh, seithi moch daear yn ddoe ardal. Dwi ddim wedi saethu bob moch yn der sy'n na, ond, ond bydd, bydd llai yn yr ardalodd na. A, a byddwn ni'n disgwyl, achos dim ond un ardal yn, yn, yn gogledd Sir Benfro ni wedi siarad bod ti yn Gymru, a byddwn ni'n disgwyl bod nhw'n nhw dilyn, uh, dilyn na, achos dyw'r gwybodaeth ddim wedi altro yn, yn Lloegr a dwi e ddim wedi altro yn Gymru. A gwybodaeth Lloegr ni wedi dewis a, i, i wneud beth o'n i'n mynd i wneud yn, yn, yn Gymru yn y lle cynta. So dwi'n bydden ni'n disgwyl bod, bod John Griffiths, y gweinidog yr ymgylchedd, uh, yn, yn dewis yn, yn, yn sidan iawn pam dechrau nhw'n ôl yn mis Ionar. A mae yna, a mae nawr yn mis Ionar yn efe, i ddewis bod nhw'n lladd moch ar yn hwyrach yn y flwyddyn. I fi yn un, ande, dim ond magu trysiedu fi nawr roi es i lan godro tair blynedd yn ôl, a TB sy'n effeithio fi mwyaf, achos um, Fi'n ofni os elen i lawr nawr, bydde fe'n hala sbel i ddod mas o fe, a bydde rai' fi odro lot a twli llath bant a petha, so y peth mwya sy'n poeni fi yw TB a bod still shw gwmet o fe yn bwytu'r lle de. Beth a fech chi wel yn digwydd oherwydd ch'mo ma Lloeger yn symud tipyn yn gynt na ni ar hyn o bryd yma yng Nghymru? Odyn, wel licen i wel y Llywodreth yn neud mwy amdano fe, sa i'n gwbod am penderfynol beth i wneud, ond mae rhaid i nhw symud mlaen rhyw ffordd i wneud rhywbeth, ac os ar hyn o bryd i ni wneud popeth i ni'n gallu ar pre movement a popeth, ond dyw e ddim yn gwella y sefyllfa lot lan is nawr, dwi mi. Bob tro ni'n neud TB test, ni'n crynu, a jyst gobeithio am y gorau, yn gwybod, so mae'r ardal co ar hyn o bryd yn weddol dawel, ond sa ti'n gwybod pryd mae'n troi lan yn dipyn reswm yn dweud. Fi'n credu mewn gwirionedd mae'r wlad yn gyfan gwbl tu ôl iddi, yn dyfe? Pethau bach iawn sy'n digwydd yn Lloegr ac uh, mae rhyw deng mlynedd nawr ers oedd hi'n cysylltiedig ar uh, Cymdeithas Lloi Signo, oedd ni gwrdd ar, ar uh, assembly pryd hynny achos oedd yr niferoedd yn dirywio a oedd e'n hen bryd wneud rhywbeth a dyma ni deng mlynedd yn hwyrach i ni'n gwario arian yn uh, yn lladd gwartheg, gwartheg o safon uchel, gwartheg gallwn ni ddim a repleso mewn ffordd, a dyn ni ddim wedi symud ymlaen o gwbl, ond dwi wedi synnu nawr bod pobl cyffredin ddim wedi sylwi uh, pam mae bwyd yn mynd yn gostus yn y siop, eich bod, mae'n mynd yn gostus achos bod yna llai, ac y reswm mae yna llai achos bod yna, mae gormod o obstacles yn y ffordd, mae felly ni fel ffarmwrs yn y cwestiwn, ac allwn ni ddim yn gynnyrchu byd yn eisiau, pan dyn eisiau.